شیفای دڵان، ژیانە لە سایی قورئان و هەڵگرتن و پاراستنی دوا پەیامی خوایە لە سینەی باوەڕداراندا. شیفای دڵان، پەروانەکانی گوڵزاری قورئان و شاگردەکانی ڕێکخراوی ئیقرا دەدوێنێ و لە ئاساری خۆیانەوە خۆشییەکانی چوونە خزمەت قورئان و لەبەرکردنی کەلامی خودا بۆ ئێمە دەگێڕنەوە. بەرنامەی شیفای دڵان بە هاوکاری ڕێکخراوی ئیقرا بۆ زانستەکانی قورئان پێشکەش دەکرێ. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەش کردنی مامۆستا حەیدەر حەمە ساڵحە شیفای دڵان. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە هەر شوێنێک هەن دەنگی ئێمە دەبیسن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ ڕۆژ وەکانتان لە لای خوای گەورە قبوڵ بێ دوعا و پاڕانە و نزاکانتان ئیستیجابە بکرێ لە خوای گەورە میرەبان ئەخوازم لەش ساغ بن دوور بن لە ناسۆری و ناڕەحەتیەکانی ژیان خۆشەویستان بەرنامەی شیفای دڵان لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستدا پێشکەش دەکرێ بەرنامەی شیفای دڵان یەکێکە لە بەرنامەکانی ڕادیۆ هەڵەبجە لەگەڵ ڕێک خراوی اقرا بۆ زانستەکانی قورئانی پیرۆز پێکەوە لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزدا لە خزمەتی ئێوەی ئازیزدا دەبین هەر جارەی یەکێک لە بەشداربووانی پڕۆژەی شیفای دڵان بە ئێوە دەناسێنین ئێستا دەچینە لای یەکێکی دیکە لە بەشداربووانی پڕۆژەی شیفای دڵان و ئەمانەوێت لە نزیکەوە بەڕێزیان خۆی بە ئێوەی بیسەر بناسێنێت بسم اللە الرحمن الرحیم الحمد للە الذی بنعمته تتم الصالحات من ڕوئیا حسین یەکێکم لە بەشداربووانی پڕۆژەی شیفای دڵان بۆ زانستە لە سەر بە ڕێکخراوی اقرا لقی هەڵەبجە ئێمە لەم پڕۆژەیە بەشداریمان کردووە بە مەبەستی لەبەرکردنی قورئان لە ماوەی پێنج ساڵە ان شاء اللە. ان شاء اللە باشە ڕوئیا خان جەنابتان یەکێکن لە بەشداربووانی پڕۆژەی شیفای دڵان لە ڕێکخراوی اقرا بەڕێز لەناو ڕێکخراوی ئیقرا جگە لە ئەم بەشە بەشەکانی ترت خوێندووە؟ الحمدللە وا بۆ ماوەی حەوت ساڵ من حەوت ساڵ لەمە پێش بۆ یەکەم جار یانی هاتمە ناو ڕێکخراوی ئیقرا پێشتر ناوەندی مەولەوی بوو من ئەو کاتە دەستم پێ کرد یەکەم جار هەروەکو چۆن لە ئیقرا وایە یان یەکەم جار کە یتە ئیقرا بێ بە خوێندنەوە دەست پێ بکەیت و عیلمی تەجوید بخوێنیت ئێمە بە خوێندنەوە دەستمان پێ کرد پاش قۆناغ بڕین دوایەوە ئیتر بە لا تەبعەن ئیختیاریە ئەڕۆیتە قیڕائات یا ئەڕۆیتە بەشی حیفز ئێمە حیفزمان هەڵبژارد الحمدللە ساڵێک بۆ دوو ساڵ لە حیفز بەردەوام بووین و دوای ئەوەش ئەم پڕۆژەیە ئیتر ڕاگەیەنرا الحمدللە دەستمان کرد بەم پڕۆژەیە ئەمیش کە هەر خۆی لە لەبەرکردنی قورئان و بەشی حیفز ئەبینێتەوە. ڕوئیا خان زۆرن ئەو کەسانەی کە ڕۆژەکانی ژیانیان بە شتی تر بەسەر ئەبەن سەرقاڵن بە سەیرکردنی فیلم و مسەلسەلات و یان با بڵێین زۆربەی کاتەکانیان بە یاری کردن و ئەم بابەتانەی ناو فەیسبووک و دنیای ئەنتەرنێت بەسەرە بەن جەنابتان لە ناو ڕێکخراوی ئیقرا خۆتان بینیوە و لە ناو پڕۆژەی شیفای دڵانیش خۆتان بینی ئەکرێ پێم بڵێی ئارەزوومەندانە تۆ بەشداری ئەم پڕۆژەیەت کرد یان باگراوندێک یان کەسێک لە پشتەوە هەبوو پاڵنەرت بێ بۆ ئەوەی بێ بەشداری بکەی یان هەموو ئەو باس و خواسانەی لە سەر لەبەر کارێکی قورئانی پیرۆز دەبوو پاداشتەکەی چەنێک گەورەیە و تاجێکی زێڕین ئەخرێتە سەر سەری دایک و باوک و ئەمانە هاندەرت بوون یان خۆت خولیایەکت هەبوو تەنها ئەتویست لەبەر کەی؟ وەڵا دیارە خۆم پێش یانی پێش ئەوەی خۆم بم لەناو خێزانێکام لەناو ئەوە خێزان دەورە بینێ بە شێوەیەکی یانی پێش ئەوەی کە تۆ عەقڵ بکەیتەوە لەناو خێزانت دیارە خێزان هاندەرە الحمدللە کە لە بنەماڵەیەکی ئاینی و هەر لە سەرەتاوە پێش ئەوەی یانی ئەقڵ بگرم من لە مزگەوتا خۆم بینیەوە هەر لە سەرەتاوە لە قورئان لە یانی لە پڕۆژەی قورئانیا بووم الحمدللە ئینجا پاش ئەوەش من کە خۆم یانی کە گەورە بووم سەرەتا شتێک لێرە زۆر گرنگە ئینسان یانی قدوەیەک یانی قدوەیەک لە بەرچاوی بەیان ئەو ئامانجی کە هەیەتی من یعنی هەر لە سەرتاوە زۆر زۆر حەزم لە حفزی قورآن ئەکرد و لەگەڵ قورآە ژیان هەر لە سەرتاوە بۆیە هەل یعنی بەشداریشم کرد لە ئیقڕا یەعنی یەکەم جار هاتمە ڕێکخراوی ئیقڕا ئەم فیکرەی ئەم پڕۆژە نەبوو بەڵام هەر حەزم لە قورئان بوو ئینجا. لەناو خانەوادەی ئێوە کەسێکی تر هەیە هەڵگری قورئان بێ هاندەری تۆ بووبێ؟ وەکو هەڵگر ئەوەی کە حافز بێ نەخێر بەڵام یەعنی الحمدللە خانەوادەیی چونکە هێندە یەعنی چواردەورم خەریکی قورئان و ئەوەن ئەوە یەعنی ئیسفادەی باشم لێ کردووە الحمدللە ئیتر وەکو خۆم ناڵێم قودوەیەکم هەبوو هەمیشە یەعنی سەیرم ئەکرد یەعنی هەمیشە هەر کە مناڵ بووم ئەوەنە یانی حەز و خولیام هەبوو ئەموت چەن خۆشە منیش وەکو ئەو بم یانی کە ئەم شتانەم ئەبینی لە لە بۆمنە لە سۆشیاڵ میدیا بێ لە لە هەر شوێنە کە بیبینی کەسێک قورئانی لەبەر کردوە من زۆر حەزم لێ کردوە یانی ئەوە نەبێ بۆمنە بۆ لایەنە دنی دنیایەکەی نعوزن باللە بەڵام یانی وەکو ئەوەی کە حەز چێژێک بوو هەر هەم بوو یانی هەمیشە لە خزمەت قورئانا بوون بەڕاستی چێژێکە هەتا خۆت دیراسەی نەکەیت و لەگەڵیان نەبیت نازانیت چۆنە. ڕوئیا خان ژیان لەگەڵ قورئان و مامەڵە کردن لەگەڵ قورئان هەندێک لە پابەندی دروست ئەکا بۆ مرۆڤ ئەم پابەند بوونانە نەبووەتە هۆکار لەوەی کە با بڵێین زۆر پەشیمان نیت لەوەی کە ئێستا دەستت پێ کردووە؟

یانی بەڵام لە کۆتاییا کاتێک کە تۆ بیری لێ ئەکەیتەوە ئەسڵەکە وایە کە وابیت یانی ئەبێ یانی ئەخلاق و ڕەوشت و پا ئەو پابەندیانەی کە قورئان داوات لێ ئەکا هەر ئەوەیە کە خوای گەورە داوات لێ ئەکا جا بۆیە ئەگەر ئەوە بە ئەسڵ وەرگری بەڵێ زۆر قورسە و بە تایبەتی لە موجتەمەع ئێستا یانی شتی لابەلا زۆر بووە بەڵام ئیتر یانی ئێمە دینە و ئەمە قورئانە ئەمەمان لێ داوا ئەکا الحمدللە بە فەزڵی خوا هەوڵێین کە ئەوە بین کە داوای لێ کردوون. زۆر باش. بیسەرانی بەڕێز ئەوەی کوێست گوێبیستێ بن بەرنامەی شیفای دڵانە پێشکەش دەکرێ میوانی بەرنامەکەمان خاتوو ڕوئیا یە ڕوئیا خان زۆر جار قسە ئەکرێ کە قورئان پێویست ناکا خەڵکی موهەندیس و خەڵکی دکتۆر و خەڵکی خاوەن شەهادە و پڕۆفیسۆر و ئەمانە لە ناویا خۆیان ببیننەوە جەنابت لەگەڵ ئەم بۆچونەی وەڵا من پێشتر نەموت دیارە من هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆرێسم لە زانستی پزیشکی دان یعنی پزیشکی پسپۆڕی دەم و دانم نا بەعکسەوە یعنی من لە سەرەتاوە باسی قودوەم کرد بەڕاستی من یعنی پێش ئەوەی کە دەست بکەم بەم قورآانە و ئەمانە یعنی قودوە بەلای منەوە یعنی کە زۆر حەز ئەگەر باسی خۆم بکەم دکتۆر کۆچەر کە ئەویش ئێستا الحمدللە هەر لە ئیقرا ئیش ئەکات و وە دکتۆر عبدالواحیدیش ئەمانە هەردووکیان ئەگەر سەیریان بکەیت هەردووکیان خاوەنی بڕوانامەی بەرزن بڕوانامەی پزیشکین و من کە لە سەرەتاو ئەمانەم کرد بە قودوە هەر ئەوانەشم کرد بە قودوە هەم بۆ بڕوانامە یانی پزیشکی و ئەوە هەمیش بۆ بڕوانامەکەی کە سەیرم کرد ئەوان بەو هەموو ئیلتیزاماتەوە خەریکی دەعوەن بۆ نمونە یەکیان خەریکی دەعوە یەکیشیان خەریکی هەر کاری قورئانیە نا بەڵێ قورس لەوانەیە قورس بێ بۆ تۆ لەبەرئەوەی کە کۆمەڵی ئیلتیزاماتی کەو بۆ دروست ئەکا بەڵام نا بەپێچەوانەوە یانی زۆر خۆشە یانی بۆیە لێرە ئەوەڵێم بۆ ئەوەی کە کەسێک بۆ نە شەهادەیەکی هەیە نەڵێ کە وەڵا ئەم شەهادەیەم هەیە و پێویست ناکا ئیتر قورئان لەبەر بکەم چونکە لە لە بنچینای ئێمە هەموومان ئینسانین ئەو کاتێک کە ئەگەڕێنەوە بۆ لای خوا نە شەهادە دەور ئەبینێ چونکە هەموومان بەس خۆمان و کردەوەکانمانین الحمدللە کە ئێمە لەم پڕۆژەین نەوەڵا یانی بە شانازییەوە و ئەوە نییە کە بڵێم پەشیمانم بۆ نمونە خوا نەخواست کە ئەمە من شەهادەیەکم هەیە و چۆنە بێت لە پڕۆژەی دوا بم نا بە پێچەوانەوە. الحمدللە کاتی ئێستا ئەمەوێ بپرسم ڕۆژانە جەنابت لە چ کاتێک قورئان لەبەرەکەی ئەو کاتانەی کە هەڵت بژاردوە بۆی قورئانی تیا لەبەرکەی کەیە؟ وەڵاهی لەوەتە سڕی مێهنەش بێ بەڵام خەڵک سوودی لێ بینێ جا خۆی ئەم بەرنامە هەر بۆەوەیە کە خەڵک ئیسفادەی لێ بکە ئیتر ئەمە یعنی مێشکی ئینسان لە یەکێکەوە بۆ یەکی کە گۆڕە بەڵام ئێمە کە باسیەکەین بۆی نە کەسێک لەوانەیە بڵێ هەتا ئێستا باس کراوە کە بەس بەیانیان ئیسفادەی هەیە نا زۆر کات یعنی مێشکی ئینسان لە کەسێکە بۆ کەسێکە جیاوازە لە وەرگرتنی زانیاریە بەڵام باشترین کات ئەوەی کە من بادی لێ بکەم بەیانیانە بیزەبت دوای نوێژی بەیانی ئەوە زۆر زۆر باشە چونکە ئیتر ئەو کاتە نە دەوام هەیە و نە بۆم نە کۆمەڵە یە مەسولیەت و واجباتی کە لەو کاتەیا نیە ئینجا من بەیانیان بەشێکی بۆ نمونە ئێمە مڕاجەعەمان هەیە و لەبەر کردن بەشێکی مڕاجەعەکە لە بەیانیان ئاکەم و لە شەوانیش بڵێین دوو سەعات سێ سەعات پێش نوستن بەشی مڕاجەعە و لەبەر کردنەکە ئەکەم ئیتر یانی بەپێی ئەوە دابەشم کردوە. باشە لە کاتی ئیش ئەو کاتانەی کە لە ئیشایی نەخۆشێک لە بەردەستدایە و سەرقاڵی پاک و خاوێن کردنی یان چاک کردنی ددانێکی لەو کاتانە خەیاڵت لە کوێیە خەیاڵت لای قورانەکەتە یان بەدەم لە کاتی بەتاڵیا خۆت لە بەر خۆتەوە پرۆڤە ئەکەی؟ وەڵاهی بیزەبت هەر چەنە ئیشی ئێمە تۆزێ قورسە ئەوەی کە بۆ نمونە یانی لەو کاتەیا خەریک بی بەڵام من زۆر جار زۆر جار وام لێ هاتوە بە تایبەتی کاتی ئیمتیحاناتی قورئانەکە یانی لە مێشکمە یان کاتی ئەو ڕۆژە لەبەر کردنێکم کردووە ڕۆژی پێشوو لە مێشکمە هەمیشە وتومەتەوە لە لەبەر یانی لە مێشکی خۆمەوە هەرچەنە ئیشەکەمان تۆزێ ئەوەی تیا نییە بەڵام بە زۆر کات بە تایبەتی کاتی امتحانات کە نزیکە بنێ لە امتحاناتی قورئانەکە ئیتر لە ئیشە بیرم ئەوە بوو بڕۆمەوە پڕۆژەکە چۆن بێت چۆن مڕاجعە بکەمەوە بیزەڵ بەرەوەڵا باشە ڕۆیا خان دیارە شێوازی قورئان لەبەرکردن لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی کە گۆڕێ ئەی شێوازی مڕاجەعە کردن ئەویش بە هەمان شێوەیە؟ وەڵا بی زەبت بەڵام خۆی ئەسڵ وایە ئێمە هەمیشە مامۆستا پێمان ئەڵێ کە ئەسڵ وایە بیکەی بە دوو بەشەوە یانی هەمووی لە یەک کاتا بەڕاستی مێشک تەقەبولی ناکا بەڵام منیش الحمدللە ئیسفادەم لەو زانیارە کردووە بەیانیان بڵێن ئەگەر بۆ نموونە ڕۆژی جوزئێ مڕاجەعە بکەینەوە بەیانیان نیوەی جوزئەکە مڕاجەعە ئەکەمەوە و هەڵیەگرم نیوەکەی کەشی بۆ شەو یانی ئەمە هەموو بڵێن ئەوانەی کە لەم بوارەیە ئیشەکەن لەسەرەوە کۆکن کە ئەبێ لە دوو کاتی جیاوازا تەواوی کە یانی بەڵێ لەوانەیە زۆر جا بڵێ من مەجالم نییە شەوان یان کاتێکی بۆ تەرخان کەم بەڵام وا باشترە بە دوو بەش یانی بە دوو کاتی جیاواز بی. قورئان لەبەرکردن لە کۆمەڵگە داینەبڕیوی. لە کۆمەڵگە بەو مانای کە دوا بکەوم لە کۆمەڵگە نا، بەڵام ئەتوانم بڵێم لە کۆمەڵێ وا یانی کۆمەڵێ شتی لابەلا و لە کۆمەڵێ ئەتوانم بڵێم هەنێ واجباتی زەڕوور لەوانەیە کەس و ناسراو بڵێ بە خوا هەر دیار نییە یان شتێک با وەی لەوە دکتۆر و شت زۆر تێکەڵی خەڵک ناگەن موهەندیس و دکتۆر و شت وەنێ خە زۆر تێکەڵی ناگەن جا وەرە قورئانیش لەبەر کەی ئەوەنەی کە تێکەڵی ناگەی کەواتە هەر دابڕێی کەواتە چی بکەین لەم حاڵەتە. ئەوەم هەیە حەز ناکەم زۆر زۆر بڵاو بێتەوە کە خەریکی ئەم قورئانەشم چونکە تۆزێ وەکو ئەڵێ یانی شەیتان هەر خەریکی وەسوەسەیە وەسوەسە دروست ئەکا بەڵام ئەوەنەی پێم کرابێ یانی دایک و باوکم تێ گەیاندووە پێشتر کە یانی بە شێوازێ لە شێوازەکان بۆم پەردە پۆش کەن کە بۆ نە هەنێ هەنێ واجبات هەیە کە ناتوانم بیکەم ئیتر بەڕاستی ئەوە لە دەست خۆما نیە. دوای حەقێکەی تۆ؟ جا وەڵا دوای خوێندنیش وتم حەقێکەمە بەس ئیشەڵا ئیشەڵا. باسە. بەشی ئەخیری بەرنامەکەی من هەمیشە باسی مامۆستا و ئەو شوێنەی کە تایە پەروەردە ئەبی ئەمەی لێرەوە بپرسم مامۆستاکانت تا چەند ڕازی لێیان تا چەند ئەو پرۆگرامی کە بۆ ئێوە دانراوە ئێوە بە شێوەیەکی گشتی لێ ڕازین پەیامت چییە بۆیان بۆ هاوڕێکانت وەڵا الحمدللە یانی بەڕاستی ئەوە فەزڵی خوایە کە ئەم مامۆستایانە مامۆستای ئێمەن چونکە ئەوەی کە لەسەر ئەوانە بە زیادەشەوە بەخوا لە کاتی خۆیانیان گرتووە بۆ ئێمە جاخوای گەورە خۆی شەڵا ینی جەزای خێریان بێتەوە هەر قسەم ئەوە ینی بۆ ئەوان ئەوەیە و من سوپاسی ماڵەوەش ئەەکەم بەڕاستی دایک و باوکم کە زۆر زۆر ینی بەس ئەوان ئەزان لە چ معاناتێکم لە بۆ نمونە لە لەبەرکردنی قورئان و لە واجبات و یانی بەس ئەوان ئەزانن لەوانەیە حەقی تەواوەتی ئەوانم نەیابێ سوپاسی ئەوانیش ئەکەم و ئیشەڵا هیوای تەوفیقیش بۆ هاوڕێیانم ئەخوازم و داواش لە ئەوانە ئەکەم کە ئێستا گوێیان لێمانە کە دەست پێ بکەن بە لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز و خەریکی قورئان بن هیچ نەبێ ئەگەر ئەڵێن جارێ ئێمە قورسە یەکسەر بە لەبەرکردن دەست پێ بکەین الحمدللە لە هەڵەبجەیە ناوەندی زۆرمان هەیە بۆ خەریکی ئەم کارەن هەوڵ بێن دەستی خۆیانی پێ بگەیەنن و دەست پێ بکەن هەر لە ئێستا. ڕویا خان کۆتا پرسیارەکەم ئەمەیە دەکەم بە کۆتا پرسیار زۆر قورئان لەبەرکردن تا ڕادەیەک پێچێ ئاسان بێ لەوەچێ من ئێستا لەم تەمەنەشا لە ماوەی سعاتێک سعات و نیوێکا بتوانم لاپەڕەیەک زەبت کەم بەس مراجعە کردنەکەی وەکو ئەڵێن پیاو ئەکوژێ وایە؟ وەڵا ئەوە بیزەبت ئەوە سڕی مەهنەکەیە کە لەوانەیە ئێمە هەر یەکێ لە ئێمە پێش ئەوی بێینە ئەم پڕۆژەیە چەنەها جار یانی لەوانەیە چەنەها جوز ئەمان لەبەر کردبێ بەڵام کێشەکە لەوا بوو لە پێشتر لەوانەیە لە پلان لە پلانی خۆمانە ینی پلانمان نەبووە بۆ مراجعە تەنان تەنها لە کاتی تاقیکردنەوەکانە یاڵا بە پەلەپەل مراجعە بکە و ئەو دوایەکە بیرتە چووە بەڵام

بەرنامەی شفای دڵان بوو بە میوانداری زۆر بەڕێز خاتوو ڕوئیا زۆرنای ناسێنین با نەبێ بە چاوۆ لێرەدا دێنە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارەی بەرنامەی شفای دڵان لە خوای گەورە مێرەبانە خوازین کە ئەو بەڕێزانەی لە ناو ئەم پڕۆژان هەمویان زمان پاراو بن دڵ و دەرونیان فراوان بێ خوای گەورە یارمەتی دەریان بێ کە بتوانن تەواوی قورانی پیرۆز لەبەر بکەن و ئینشاڵا و کاتەش پیان شاد دەبین و جارێکی دیکە